Juventus Club Vera More Birkirkara, qegħdin hawnhekk għal dan is-sitt podcast nilqgħukom u grazzi tal-li jogħġobkom tissegwuna. Għandna magħna llum lil Simon. Eh, grazzi Simon tal-li ċettajt din l-istadina u tal-li ħatkun qed titkellem miegħi illum hawnhekk. Xtaq nibda dan il-podcast Simon billi nistaqsik nistaqsik nistaqsik kulħadd. Ehm, ibda minn billi tina ftit introduzzjoni fuqek u fuq l-irwol tiegħek fil-klabb. Eh, jiena Simon Vella, li fil-kumitat għal l-aħħar 24 sena, mill-bidu net, kienet fija twila ma soddisfaċenti wkoll. Eh, bħala pożizzjoni tiegħi minn dejjem kont direttur tal-klabb, u bħala sajjed viċi president ukoll. Il-bidu kien jibes. Però kien ta' sodisfazzjon kbir meta dana l-ewwel sala jkollok elfejn membru. Kienet. Qed nitkellmu 24 sena ilu ġifieri. Kienet ħolma, eżatt, 24 sena ilu. Ngħid il-ngħid eżatt. Kienet ħolma. U maż-żmien dejjem kienet twila u ħadna pjaċir bil-fatt li Bħala sodisfazzjon, bdejt mill-bidu u bdejna mixjin sal-lum għal dan tal-ġojjel li kulħadd jaf x'inhu. Ir-role tiegħi bħala direttur hija apprezzata ħafna mill-membri għall-fatt li dejjem nabgredjaw, grazzi dejjem għall-President, Sir Joe Fenek, għax dejjem għaddej, dejjem għaddej, u kważi kważi ħarejtek b'mod da Lili jgħini, però b'mod ġifieri biex nieħu pjaċir biha. Però dak l-ikbar sodisfazzjoni għandi. Sewwa.
Mill-bidunet.
Semmejt il-President inti Joseph Fenek. Kif tiddeskrivih bħala karattru bħala President, kif tiddeskrivih? Naħseb wieħed mill-iktar nies li ilek tafu inti fil-Kumitat. Eżatt, jiena kont fil-Kumitat fil-fatt qablu kont fil-Kumitat. Le Joe Fenek huwa magna. Magna. Trid tkun Trid tittieħed ħin għax hekk jagħti Alla Alla ma jittikx ċans. Dejjem għaddej, ma jitf, b'sens tajjeb ta' ġifieri, dejjem għaddej, dejjem għaddej, dejjem għaddej, f'daqqa u f'daqqa sar nagħmlu hekk, sar nagħmlu hekk, sar nagħmlu hekk. U dak huwa l-dak tiegħi. Li hawnhekk dejjem għaddej, fil-fatt nħu din okkażjoni biex nitlob il-membri kont nħalli għall-aħħar il-Malti biex jibżaw għal-post. Għax l-ispejjeż li nagħmlu u x-xogħol

Tgħidilna xi ħaġa fuq l-esperjenza tiegħek forsi fuq il-klabb, int rajtu jitwieled jiġifieri l-klabb. Kif inbidel minn żmien 'l hawn, tista' tiddeskrivi lilha xejn hekk? Kif rajtu jinbidel? Fil-bidu ta' jiena bdejt fil-kom bdejt dal-klabb kien vera u bla ħsieb. Kont nitkellem ma' ħabib tiegħi, ċertu wieħed Joe Spederi, u smajt li se qed jibdew jinħa ma' klabb ieħor. U qed nitkellem miegħek għalli nafu, għalli Mark Zammit, l-eks president, il-president fundatur, għalli huwa kuġin tiegħi, għatlu mela morru nkellmuh. U morna nkellmuh u da Mark, mela waħar okkażjoni, ħatafna bil-Malti għalli sajmin għalli ejjew. Għalli ejjew, għalli ejjew mhux bħala membri, għalli ejjew tuna daqqa tgħid. U minn hemm bdejna. U mbagħad kien hemm Manwel Cassar, tagħna l-premises. Fil-bidu konna niltaqgħu għand Mark Zammit. U mbagħad daħal Manwel Cassar u tana l-premises tal-Melita u bdejna għaddejjin. Ġibna li kienet dak iż-żmien 24 sena ilu l-kard tal-Sky oriġinali. li kienet ħidt kbira, ġifieri u min jaf kemm kellna panic, jien kemm kien ikolli panic, u nġeblu barra, ta' kważi qed inġeblu mill-Italja u ħwieġi minn dawn. Però dak kien is-suċċess ta' klabb, minn ebeda suċċess. B'hekk ġew elfejn membru u kien ikollna l-Melita ppakkjata. Ppakkjata, fis-sens ta' kelma, marru ebeda b'kamra, mbagħad dejjem bdejna bdejna dejjem inżidu. U mbagħad iddeċidejna li nsibu post alternattiv, post iktar Ikbar kważi. ikbar u jkun tal-klabb. Fil-bidu konna qegħdin niddiljaw fuq klabb ieħor post ieħor viċin ħafna t'hawn, konna kważi ħadnieh. U f'kemm qegħdin ngħidlek sfaxxa kollox. U sibna hawnhekk. Hawn kienet sala tat-tiġijiet abbadunata, mitluqa, kienet ilha ma tintuża żmien. U bdejna naħdmu bil-mod. u kulħadd, jiġifieri x'abbar il-kmiem, il-kumitat kollu, għandi r-ritratti jiena ta' nofs il-kumitat minnu fuq l-iskafoli, min jagħmel il-wires hemm, min jgħaddi l-casing hemm. Għamilna ħafna xogħol. Imma grazzi ta' Alla llum. Għandna palazz. Għandna palazz, għandna ġabra ħaj. Mm. Kiena dejjem inħobb insemmi, għandi ritratti. Meta ġi bettega, tila taraċ, għandi ritratti, jgħed f'nofs it-taraċ, jgħed birejħek kara. Meta bettega minn hekk, f'daqqa waħda rrealizza speċi, ra l-posters fuq l-ħajt fil-kanal. Meta bettega minn hekk, qalilna ġifieri jiena u qiegħed il-klabb diġà. Bil-bieb il-barra l-fuq, dan naħseb pretenda li ħajtla xi taraġ u jsib xi kamra. Qiegħed hekk bideh hekk, qalilna ġifieri jiena diġà qiegħed il-klabb, dan mill-bieb ta' barra l-fuq. Huwa klabb. waħdek b'rasu, u beda insomma eloġju sħiħ li bħalkom m'hawnx, klabb bħal dan m'hawnx li jgħidha kulħadd, pereżempju nsemmi lil Idris ġi Idris hawn Malta. U ħadd jaf minnu Idris. Mhm. Beda jgħidna Matti. Għallimnitu ġiena. Għallimna dort id-dinja. Mhm. Dort id-dinja, dort il-klabbs u għażi tal-Juventus kollha. Għallimna ma bħal dan. magħna. U ma naħsibx li ħa jkun hawn nies li se jkunu kapaċi jagħmlu dak li għamiltu intom. Lilna dan bżgħu għalih, ġojjel, u ħa nsemmikom mad-dinja kollha. X'kumpliment dan. Ejwa, ejwa. Dak huwa weħdu sodisfazzjon meta tisma' mhux lilhom biss għax kull plejer li jiġi, kull min jiġi minn barra meta jara l-post, kulħadd jibqa' meraviljat. Galli ftit mistoqsin ma' isek Antiċipajthom u weġibthom. Però jkolli nsaqsik, jew semmejt li episodji sbieħ hawnhekk, però jkolli nsaqsik l-aqwa memorja tiegħek f'dawn l-24 sena, f'kemm ilek involut fil-klabb, liem kienet? Bħala klabb, il-Mawra ta' Trezeguet. Kienet kienet kedda, għal min jaf l-istorja, kienet kedda kbira. Jiena ma nafx l-istorja.
Li tilfu l-ajruplan u ġew tard fil-fatt mill-airport baqgħu ġejjin ir-reception. Tista' timmaġina aħna bin-nies kollha bilqiegħda u nikkuntattjaw ma' John Fenech, hekk mhux se jaslu bil-ħin u kollox. Kienet kedda kbira, però kienet tajba wkoll. Li kien ġie mgħoġġi miegħu. Dik bħala klabb. U bħala xogħli personali, it-tliet finals, sfortunatament l-ebda waħda ma ġiet mirbuħa, ta' Dortmund, ġol Merita, tal-Real Madrid hemmhekk ukoll u l-ikbar waħda li kienet ta' sodisfazzjon kbir għax għamilt xogħol ħafna xogħol tal-Milan ġewwa Trade Fair Grounds. Fatt filli aħna nagħmluha barra, għamlet ix-xita, daħħalna kollox ġewwa u kieku rbaħniha dik il-ġurnata kienet tkun serata. Ġara żgur li kien tkun aħseb kienet tkun. Għax kien hemm in-nies, post eċċezzjonali, kienet sabiħ ħafna. Sewwa.
Naqerbu fuq il-Juventus issa naħseb kien introduzzjoni tajba ħafna u naħseb li kulħadd ħangost jismagħha. E, u żgur li hemm iktar stejjer li jkollok ikollok iċ-ċans li rkontanna l qudiem e, Naqerbu fuq il-Juventus issa. Riżultati jisom dan l-aħħar vera kien daw il-ġimagħtejn waqfa dan l-internazzjonali ma jisom dew ġejjin riżultati. E, rebħa ma' Chelsea kif importantissima fl-opinjoni tiegħi, kif ukoll ma' Torino rbaħna wieħed b'xejn. Eh, x'taħseb eh, fuq dawn ir-riżultati? Eh, mhux minn ta' skor biss, anke minn ta' prestazzjoni. Le, jiena anke meta kienu żejli ma bdewx fil-bidu għalkemm kont kull diżappuntat, però dejjem kelli l-fiduċja fil U dejjem nemmen u għaddi nemmen li plejers hemm, materjal hemm u għaddi nemmen li jiġu mal-ewwel erba'. Ġifieri dik qatt ma teħla minna. Jiena fit-tim li hemm nemmen fih. Jonqos xi rtokki u jonqsu xi plejers, naturalment. Il-ħażin li ġara li timijiet oħrajn, ħalli nantiċipak nerġa' fuq il-logħba ta' Roma, ir-Roma ġa qegħdin issettiljati qishom u ġa qabdu ritmu tajjeb. Il-Juventus, il-Juventus anzi, qatt ma bdew hekk ir-Roma. Il-Juventus qishom ħadu aktar easy. Issa ħajaqdu jilgħabu. Taħseb li hemm xi raġuni għala għaliex?
Ma nafx, forsi bidli ta' coach. Mentalità ta' bidli ta' coach hija. Issa Allegri huwa coach esperjenzat. Iva, ma xorta ma kienx jilgħabu kemm Sarri u kemm Pirlo. Is-sistema tagħhom għandhom x'aqsmu ta' Allegri. Naħseb li

Però ġo xorta nemmen. Għaliex għadu maqtuwa jibna, għemna. Naqra jibsa. Naqra għajin. Però xorta nemmen li ġumma l-għu nemmen. Sewa, le, jena dik mandiġ dubju dwarra, lik naħseb imma jek mux ħanħdu nġildu għal ħseb. Nispiċċaw. Jalla, daw riżultati li ġejjin issa jkunu pozittivi. Eh, semmejt inti li hemm bżonn xi tokki fl-iskwadra. Eh, u l-fatt nxieq nsaqsik fuqha wkoll. Hemm xnigħat fuq il-merkato bħalma jkun hemm dejjem, jiġifieri l-merkato orrett vera jkun miss fis-Sajf u f'Jannar imma s-sena kollha għaddejjin bil-merkato. Qed jissemmew it-tluq ta' McKennie u Ramsey bħalissa eżempju. X'taħseb dwar dan fid-dawl ukoll li ma nafx jekk rajtx il-kummenti li ta Ramsey meta kien fuq l-internazzjonal ma' Wales qal u kemm-il darba qal, mhux l-ewwel darba, qal li it-tim mediku ta' Wales jafu kif joħorġu l-aħjar minni, jafu eżatt, fhimt? U issa dejjem, dejjem jagħti dawk il-botti lil Juventus imma mbagħad jibqa' hemmhekk xorta waħda. Mhux taħseb li t-tluq tiegħu hu McKennie jekk fil-verità jiġi lura? Ħanibda, ħanibda minn McKennie. McKennie għalija huwa plejer tajjeb, però mhux plejer ta' Juventus. Fil-bidu beda tajjeb però plejer li tkun taf il-mostri tiegħu fl-Italja sena hekk mat-tieni sena ma tibqax kif kont fl-ewwel sena, jiġifieri m'intix ta' standard ta' Juventus. Jien għalija McKennie mhuwiex plejer ta' Juventus, jiddispjaċini jiġifieri għax fil-bidu qed saqqaħt ikun plejer da, però beda tajjeb u mill-ewwel imajna. Ramsey kont nippretendi ħafna iktar minnu però bir-rispett kollu.

Fis-sens l-att fiżiku li huwa differenti kif x'taħseb li Att fiżiku huwa differenti żgur. U meta tilgħab fil-lig Taljan, kulħadd jaf x'inhu lig Taljan, close marking. Tagħmel differenza kbira. Issa jekk plejer kif tagħmel close marking twafqu li l-Ramsey huwa naħseb minn dak it-tip ta' plejers, kif isib plejer miegħu Ma jibqax il-frenzy li jkun, ma tħallekx jilgħab bil-Malti kif ngħidu aħna l-Grek, ma tħallekx jilgħab jibqa' tagħmel logħba. Li jiena hekk nara l-frenzy, mhux naf li hu plejer tajjeb, naf li hu plejer tajjeb, però fl-Italja għalli ma ngħidx ma' Juventus, naħseb fl-Italja jiena ma mhux plejer tajjeb. Jista' jkun li jiena ħadd wkoll li l-kummenti tiegħu kienu mingħand mediku wkoll. Jista' jkun li tefa' botta lit-tim mediku ta' Juventus fl-istess għax Manak imma bħalma nafu dejjem inġedd. Jilgħab waħda, tlieta l-erbgħa barra. U mat-tim ta' Wales dejjem jirnexxielu jilgħab il-full 90 minutes. Imma hu biss.
Mhux hu biss imma hu hu injury prone diġà u forsi Manak żiedet il. Imma Wales jilgħab logħba.
Naħseb li nkun il-focal point ukoll u wieħed minn. Eżatt, u mhux mela ħafna jeżi għandhom. U ma wejż ma jarafx katuni ta' fuq, hekk kiela ploba fil-lik kull erba' lobiet. Jiġi qed jilgħab l-istess l-istess l-istess ammont ta' lobiet jilgħab minn l-għandna. Ma wejż. M'hemmx dak il-lob kontinwu. Ma naħsibx li kemm għalih forsi qed jipprova

Il-Juventus qegħdin jittrattawh ħażin bħala fiżikament, speċi. Ah, Mhux dak is-sens, ah. ġifieri minnu hekk. Ah, ġifieri tara jisu l-kumedi tiegħu jisu li qiegħed jagħti bħal. Eżatt, jagħti l-limitazzjoni. L-limitazzjoni tiegħu fl-Italja. Jiena dejjem qed ngħid fl-Italja, xi bħala plejer qiegħed U femmi, qabadna fuq dan is-suġġett tal-injuries, ħaġa tal-iskantament, Jiena ma tantx insegwi injuries ta' timijiet oħra. Però matul is-sena matul l-istaġun, l-injuries li kollna aħna huma fenomenali n-numru eh. Anzi, kien hemm żmien kienu ħafna ħafna ħafna iktar.
Fi żmien fi żmien x'ismu bħalissa, fi żmien li kienu ġew il-Juventus hawn Malta hawn.
Fl-06? Fl-06 u hekk kienu kien hemm balla injuries, ħamsa sitt players bil-ewwel fejn dejjem jidlu tlieta joħorġu erbgħa. Anzi, naqsu. Nisena rajna hekk kontra Napoli, kien ħafna. Ej, ma logħba kultant, eh, kultant iġik eh. logħba hekk. Ma għamlu sena għamlu karriera, konna ngħidu fiżikament kienu batuti ħafna. Eh.
Tkellimna fuq McKenny, tkellimna fuq Ramzi, ehm, però wkoll tissemma sakrifiċċju Rabio. Tissemma sakrifiċċju Rabio, bħalma semmejna flimkien ma' Ramzi u McKenny biex, ma nafx smajtix din sajn, Le, ġej għalih naqra ġew mhux wara kont se ngħidlek. Qed jisemma li t-tluq ta' Rabiot, McKennie u Ramsey biex nakkomodaw ir-ritorn ta' Pogba. Issa, ehm, vera, mhux vera, emmejja niddiskutuha. Taqbel inti ma' ritorn ta' Pogba u ma taqbilx u kif tara dis-sitwazzjoni kollha għalfejn taqbel ma taqbilx? Naqbel 100%.
L-għenet, Rabiot player li jtik logħba jew tnejn li ġennek. Hmm. U mbagħad imlek tliet logħbiet oħra u ma tkunx taf jekk qiegħed fil-ground jew le. Ikun anonimu ġifieri. U Pogba huwa plejer li waħdu jaf dik il-logħba. Jaf jibdillek logħba. Jiena lejja Pogba nibdu ma' kulħadd. Hmm. Ġifieri hemm min jaf nofs il-ground semmejna l-Rabio

L-aħħar mill-aħħar. Le le, jiena għal Pogba nibdilhom jien. U ma taqbel allura mal-paga li ħajkonna ntuħ hemmhekk għax huwa investiment kbir li jiena naħseb li jekk jiġi Pogba l-argument imbagħad ma nispiċċaw ma nerfux il-lig, eżempju, jew kellha naslu ċertu fażi Champions League. Eh, ikun signing li sewa ftit li xejn. Eh, ija, vera, ma l-lum, dik hija trend, x'tagħmel? Tixtri plejers ta' żewġ miljun u tliet miljuni. Illum dik li għatlen. Il-miljuni għet jilabu.
Xamel, issa jew ħat titla ma taq ma top tim, ma top clubs u tħalla zawk il-miljoni bħalhom, għanna tibqa' M'hemmx tagħmel. Għandha taħseb imbagħad li ikollu jinbidel il-modulu tal-logħob jekk jiġi Pogba? Jew taħseb inkunu kapaċi nkomplu kif qed nilagħbu bħalissa? Le, jien naħseb
nibqa' dej dejjem, nibqa' dej. Għax bħalissa eżempju qegħdin naraw ġili jaqleb forti tri, ġili jaqleb tri fajn. Għadu ma sabx.
Hmm. Bil-players li għandu għadu ma sabx il-formazzjoni tal-Arsenal. Naħseb qed jistenna dak il-player li jmexxilu nofs il-għand. Bħalissa Hemm dak il-plejer hawn, x'ismu bħal sar l-Urugwajjan, nix meta kun hekk. Bentancur. Bentancur jien għalija, kif hu jtih il-logħob. Huwa plejer li all right, kultant jagħmellek żball meta kollha jagħmlu, naħseb fejn jagħmel żbalji Pirlo u taqla' l-goals, issa Pirlo kemm hawn bħalu. Ftit li xejn. Jien għalija bħal Bentancur, ma' Bentancur tkun koppja, ikunu koppja tajbin, tajba.
Bħalissa Locatelli ma ninsewx Locatelli, eh?

Jekk jekk.
Jiena ma rajthomx kolli nammetti. Le, jiena bħalissa Taljan qed iberruni, ma nafx kif daqqa waħda sar dat-tim daqshekk logħob li tħu biex ikraħ jilgħab. Eh. Kull logħba kull logħba mill-juro law ipaxxuk ipaxxuk dawru l-ballun. Iva, mill-juro segwejthom.
Eh. U eh. ħafna tfal. Kollha għadhom żgħar. Kollha għadhom żgħar. U l-akademja l-aħħar logħba mhm. labu bħala trekwartista u kien eċċezzjonali. Ukoll. Mela. Locatelli brav. Le. Naħseb jiena meta jkunu ċertu players tilgħabhom fejn tilgħabhom. Ikollhom bżonn naqra coaching tajjeb, però dak jiena xilek id-dawwarhom, talent ikun hemm jiena xilek id-dawwarhom u tużhom għal dak dak li għandi bżonn. Sewa.
Ġifieri. U Allegri huwa mistaġġur l-affarijiet. Le, minn daqshekk iva, Allegri huwa bravu ħafna. Ġifieri kompletament favur li jiġi lura Pogba. Mija fil-mija.
Pogba, Bentancur, Locatelli. U hemm Marter ma ninsewx il-lar. Martur, Martur li jien aktar naraħ plejer kbir, ibiktar naraħ plejer ta' xogħol, jekk biex jitla' jilgħab. Ma narax plejer da' sekk effettiv fit-tim. Jien narax. Sta forsi kif jieħu postu jagħmel forsi

F'każ li jiġi Vlahovic li qed jissemma li Juventus qegħdin fil-pole position biex nieħdu l-Vlahovic. U qed jissemma wkoll f'partit ma' Kulusevski hemmhekk. Qalu qegħdin jgħidu hemm xnijat li l-Juventus lesti jsagrifikaw l-Kulusevski bi partit ma' Vlahovic. Taqbel ma' din il-partit ħanibdew minn hemm. Naqbel u le. Il-Vlahovic irridu għax il-plejer li għandhom nieqes il-Juventus. Bla dubju jiġifieri għandhom bżonn Nunez. Li l-ieħor joġobni plejer tajjeb, però lest nissakrifika ħal Vlahovic. Kuku jista' jikam ukoll. Eżatt.

Bil-qaba konna ngħidu la kaxxa, llum mhix la kaxxa. Imma dak il-punt ta' tipo trezegi. Possibbli, imma żomm. Għal mistoqsija iżu għadha ma tibgħat tiġi. Jekk f'każ li jiġi Vlahovic, x'jiġri minn Morata, x'jiġri minn Keane, Morata huwa plejer li għandu ħafna iżjed esperjenza minn Vlahovic fejn jidħlu, you know, top clubs kif jidħlu fejn jidħlu lob kbar fil-Champions League eżempju fl-Ewropa, xieġri minn Morata hemmhekk? Ma taħsibx li jekk inġibu Vlahovic u nneħħu Morata qegħdin nitilfu dik l-esperjenza nitilfu dik il-kattiverja? Again, però jien għalija Morata plejer li kont inħobbu mmens u ddispjaċini ħafna meta telaq, però minn mindu telaq minn magħna kemm ġara klass. Qatt ma kellu postu. Jiena nemmen li Morata sab postu magħna u qatt ma rid jitlaq, eh? U telaq biss u qatt ma rid jitlaq. U kien fl-aqwa tiegħu għalija ma' Juventus jiena għamilt għax. Imma tlajna tlajna final fl-ewwel sena. Minn minn telaq minn magħna dejjem riserva kien. Ma' qabad imkien. Mal-klabbs kollha. U anke magħna, sa wara reġa' ġie ġie, m'għadux l-istess Morata li kien qabel telaq. Imma mhux ħażin is-sena l-oħra, eh? Le le, mhux ħażin, imma ħdejn li kien qabel telaq. Kieku Morata qiegħed l-istess kif kien qabel telaq, ngħidlek lanqas li nibża' biex morna nżorru. Però m'għadux dak il-plejer li kien.

Bu option to buy, ġi option biex nixtruha. Jiena kieku option to buy minnhom it-tnejn, nagħżel dik di. Għax għadu żejt, u naħseb li affordja ikun niżel minn dak li ieħor. Issa ma tfux ma jibek, kien ġifieri jagħmel it-tieni parti tal-istaġun tas-sena l-oħra bella kull men mal-PSG. Ma dak huma pjez u għadhom żgħar. Anka qabel tara minn ma kien jidħol aħħar kwarta u jiskorja dejjem. Imma meta jaqbad jilgħab kontinuament, konsistenti tkun taf x'inhu plejer. Ekku, ekku.
Għamma xi ġalek eh, ta' żibir l-oħor biex fuq it-tnejn. Għax il-plejer għandhom bżonn. Taħseb m'għandhomx l-istess logħba? M'għandhomx l-istess logħba.
Morata, Morata ma narax plejer ta' kaxtajjeb. Ma nafx dak is-centre forward li ngħidulu centre forward aħna kif nafuh aħna, tipo Trezeguet. Iktar huwa Vlahovic għal dik il-pożizzjoni, jien nara. Għal dik ir-raġuni, u għalhekk għal mhux għax wieħed aħjar minn ieħor, għall-bżonn fit-tim. Għal xi raġuni Juventus iriduh u għalhekk li jridu.

Tqis li qegħdin fit-tielet kompetizzjoni tal-Ewropa, hija fit-telefon dik. Beda tajjeb, tqis kollox, beda tajjeb ħafna. U nafu li Rumor Union ma tantx nisiru mill-Juventus għal raġunijiet ovvi. Ma tantx nisiru. U Naħseb li se jħabbatna Mourinho jien. U ħajħabbatna mhux fil-logħba kontra tagħna biss, imma anke fil-lig in ġenerali. Eh, x'naħseb fis-sens, x'naħseb fuq għalik, fuq il-logħba li jmiss u anke fuq il-fatt li ħajkun mhux għedin. Jiena nemmen li l-Juventus ta' tkun bekk.

Għax il-bizna xini, għalet sa' zirek xroba ta' sebda ħamra minna ta' juventus, għax fl-opinjoni tijaj, iż-żewġ kuġiż huma simili fl-approċ tagħhom. Eh, li ma tantx ħobbu jkunu avventurużi. Xejn li huma.
Imma kapaċi li b'mossa waħda jew tnejn jidulek il-globa. Għalhekk qedlek logħba tal-coaches, jien naħseb il-coach ħajkun li determina l-logħba. Il-line-up ta' tattika. Line-up tattika, tattika meta tibda tattika waqt logħba u mm. substitutions u hekk. Jien naħseb dik it-tip dak it-tip ta' dik it-tip ta' logħba ħana. u l-coaches ħa jkunu U l-fatt allura li ż-żewġ coaches m'għandhom l-ebda problema li jħallu l-pussess għand it-tim l-ieħor, għand l-avversarju. Kif min taħseb li ħa tiffavorixxi dik il-ħaġa? Taħseb li Juventus huma b'okażjoni u jimpunaw il-partita huma jew inkella Roma taħseb ħa jkunu juru dik il-grinta nafu li Mourinho bħal qed ngħidu ma tantx jaħmilna jgħid ħa mmur u ħa nsawwathom. Jekk jagħmlu hekk ir-Roma naħseb ikunu favur il-Juventus. Bi kjeza, bi kjeza kif inhu bħalissa, bi kjeza kif inhu bħalissa, ma tix tafdaħ fil-kaxxa kbira tiegħek.
Mhm. U naħseb dak u dak ħajkun punt li jekk kila bodik il-logħba, jekk Mourinho jqgħod naqra kawt u jqgħod jistenna Juventus, jien naħseb kjeza ħajkun fattur. Eh, u jekk jiġu bil-maqlub mbagħad, jekk jimponu.
Dajna naqgħet diffiċli għax diviża ta' Juventus hija iktar

Jiddispjaċini, ma tantx ruħi nagħmel, ħa ngħid kont kont la preda li metu. S'issa l-Juventus kważi dejjem lagħbu tajjeb. Imma biżbalji, biżbalji, jekk talek għal għod minn goals il-Juventus, sitt goals minnhom, huma kollha tort ta' xejn. Mhix tort ta' ngħidu hekk. Jew inkella Collazo, niftakru minn Hemm Għal Empoli kien, ma nafx minn fejn għamlu. Ġifieri, inutli tilgħab tajjeb u titlef, fl-aħħar mill-aħħar. Xi prestazzjoni tixtieq tara biex tgħid, biex tkun kuntent inti bil-prestazzjoni? Bil-prestazzjoni issa? Forsi hemm xi players li tgħid tixtieqhom juruk xi ħaġa? Le, jiena bħalissa n-number one għalija huwa Chiesa. Chiesa bħalissa.

Jattira meta jara patin żgħir. Eh, Jieħdu forsi kol. L-iskop tagħhom kun li ma jħallux li l-Juventus jilagħbu. Eh, timijiet kbar, qed timijiet jerħu. Eh. All right, insertaw żewġ timijiet, żewġ coaches li jilagħbu l-istess sistema. Ħatkun logħba ċess naħseb.
Ħatkun logħba, għalhekk ħatkun logħba ta' coaches. Logħba li ħdet rebaħ bil-moħħ, mhux bil-fiżika bil-nati. Fimtek.
Le, naqbel miegħek li ħatkun logħba interessanti ħafna. Nagħlqu l-kapitlu hemmhekk. Tkellimna fuq ħafna affarijiet. L-aħħar appell tiegħek, Sajm, mela l-aħħar appell tiegħek il-Juventini Maltin u l-membri. Il-Juventini li għadhom mhumiex membri u li qatt ma ġew il-klabb hawnhekk, kif ukoll membri imma li qatt għadhom ma ġew, once again, hawnhekk is-sede, il-Field Palace li għandna hawnhekk illum.
Hekk tgħidilx minn raġuni ngħidlek ma nafx, imma hemm ħafna nies li kif issemmilhom klabb ta' Juventus jgħidulhom aħna jiena dan nara, jiena dan allura ma nagħtikx sa fejn tiġi hawn biex tara l-logħba. Imma li tkun f'għada, f'familja Meta, nasa kulħadd bħali, jiena għalija Juventus hija tieni familja. Hmm. Ma nafx, xkun għadin nistennew jien għandi ħuti membri, u għandi tlieta minnhom qatt ma ġewwa. Qatt ma ġewwa. Hmm, hmm. Imma jridu jkunu membri bilfors. U dak huwa l-appell li għal kull Juventin. Ma tistax tkun Juventin u ma tkunx membru ġo klabb. Jien nara. Plus li b'ġo f'hemmhekk bħala President. Dejjem grazzi lilu. Hemm affarijiet sbieħ pjanati. Hemm affarijiet sbieħ pjanati. Ġifieri ma nippretendix li ikun hemm xi ħaġa li tintgħoġob u nibda nara l-membri ġejjin. Il-membri jrid ikun hawn dejjem. Ma tridx toqgħod tistenna pereżempju ġib eżempju, jekk ngħidu ġej Dybala, tibda tara l-membri ġejjin, ġej l Però dak ma jkunux klabb, ma jkunux nies ta' klabb. Nippreferi wieħed li jkun ta' klabb billi tnejn minn dawk il-membri. Għalhekk il-familja għandha, il-membri għandhom jikbru u jikbru dejjem u jkunu membri dejjem u dejjem ikunu lesti għal li jista' jkun, għal li jkun ġej. U bħala appell nerġa' nerġa' nirrepeti l-linja tiegħi jibżgħu għal premises. Għal da ġojjel mhux Malta da fil-data tal-Juventus kollha għax kif għedtlek fil-bidu kull min jiġi hawn kulħadd

Aħna l-appuntament tagħna magħkom huwa nhar il-Ħadd, nhar il-Ħadd fid-disgħa, Juventus kontra Roma. Ejjew, ejjew segwu, Ejjew. ejjew segwu l-logħba hawnhekk ġewwa l-premises tagħna u ssibu membri jekk għadkom ma sejħiltux membri. Narawkom nhar il-Ħadd fid-disgħa, grazzi talli segwejtuna għalli jmiss. U tinsewx illi wara l-logħba tar-Roma ikollkom l-opportunità li stemgħu leħinkom permezz ta' intervista wara l-logħba wkoll. Grazzi talli segwejtuna u narawkom nhar il-Ħadd. U nsemgħukom.